Le, le, tmur sek libża Mark. Le, m'iniex sejra. Hawnhekk ħa nibqa' miegħek sabiħ. Għada se tixtrili t-tajra.
Jekk ma jkunx maltemp, nixtrihielek. Imma l-ewwel trid tieqaf ix-xita. U jekk ma tieqafx ix-xita mmorru nixtruha wara għada?
Imma wara għada Ma tridx li nieħdok għand is-soro? Mhux wara għada imma wara għada. U jekk xita ma tiqafx? Nibqa' hawn miegħek mistennija tieqa.
Kollox sew. Ibqa' miegħi. Għal dejjem.
Għidli storja.
Storja? Mhux aħjar torqod issa? Le m'għandix nasħ. Fuq it-tajra jidhri li l-istorja u kull darba jidhri storja. Kollox sew, kull jum nibda ngħidlek storja. Imma qabel ngħidu r-rużarju, is-soru dejjem tgħid ir-rużarju qabel ma tgħidilna l-istorja. Għaliex tgħidu s-soru r-rużarju?
Għax meta xi ħadd itik rigal, int trid tgħidlu grazzi u trid tgħidlu kuljum. Qis li inti dejjem tajt grazzi. U int tgħid grazzi billi tgħid ir-Rużarju? Iva, imma. Imma x'hiex? Imma mhux dejjem. Imma mil-lum 'il quddiem irrid nibda ngħidilha grazzi kuljum. Anki meta tkun nieżla x-xita? Bilfors, għaliex issa għamilt wegħda u għamiltha issa.
X'inhi wegħda, ma?
Wegħda hija meta xi ħadd itik xi ħaġa u inti tkun trid tagħtih xi ħaġa lura. Rigal.
U lilek tak rigal xi ħadd? Iva.
Rigal kbir. Fejn hu dan ir-rigal, ma?
Sliem għalik Marija mill-grazzja mimlija nur in-nija, imberka inti fost in-nisa u nbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu'. Dan mhux il-bieb? Min ġie bħalissa? Katarina! Katarina! Dan għendu n-grejpi. Oqgħod hemm, ħa mmur niftaħlu.
Susanna!
Katarina!
Idħol dun Grain Grant! Hi sobija li ħabbatkom daqshekk, imma ma stajtx tibqa' miexi f'din ix-xita kollha. Għamilt sewwa li ħabbtu mela tibqa' għaddej f'din ix-xita, inti x'fettilek toħroġ dal-ħin? Għax meta ħriġt ix-xita kienet battiet. Imbagħad malli dort il-kantuniera qishom infetħu bibien is-sema. Provajt ngħaddi mit-triq illi ngħaddi s-soltu imma kienet mgħarrqa fl-itba u għadt ħalli ngħaddi minn dawn in-naħat. Aktar qed jisob hija illi ħsabtkom. U le b'daqshekx ġara x'kull waħda. Sewwa għamilt waqaft. Issa oqgħod stenna ta' sakemm tieqaf ix-xita. Hawn għandek il-kafè, Dun Grejbel. Grazzi, grazzi Susanna. Ma, kompli daqsxejn inti ma' Dun Grejbel ħa mmur noqgħod għal sa ma' t-tifel ma jmurx iqum. Le, Susanna, qalbi.
Oqgħod inti hawnhekk ma' Dun Grejbel u t-tifel nieħu ħsiebu jiena. Jiena naħseb illi għandkom ħafna xi tgħidu bejnietkom, mhix hekk? U inti stenna, Dun Grejbel, eh, sakemm tieqaf ix-xita.

U aħfirli. Is-saċerdot jagħti l-maħfra f'isem il-Mulej. Min-naħa tiegħi jien m'għandix naħfirlek. Ta' kemm għaddejt minn inkwiet minħabba fija.
Aħna il-kol tal-limna li xej mu xej u xej mu moħli. Inti sofrejt u kol Susanna.
Bil-ħidma tiegħek irnexxieli nsib il ibni. Ħassejt li kollox kien mitluf għalija. Wasalt li anka jien kont se nintilef. Imma ma ntliftx. U ta' dan għandna x'nissuħħaj lil Alla.
Dakinhar li rajtni fil-ħanut ta' Batist, xtaqt l-art tinfetoħ tiblani. Dak il-ħin ħassejtni li erġajt inżilt fil-qiegħ tal-wied. Ma ma nsirx.
Grazzi għalik dun grejbel. Kont hemm fil-waqt dak il-ħin, bħalma kont hemm dak in-nar li ġejt imkeċċija minn dar missieri. Dak għadda, u għadda buċċi l-ġid. Imma bil-mod biex jintesa. Int batejt xejn? Id-batija hija l-misteru tal-ħajja. Id-batija ma nistgħux neħilsu minnha. Inkunu fejn inkunu. Int ukoll batejt Susanna.
L-akbar weġgħa ta' jili missieri. Wieħed irid iħares 'il quddiem u qatt lura. Is-Sajli, x'beħsibek tagħmel?
L-ewwel ħaġa hi li nfhem li t-tifel li jien ommu.
Imbagħad?
Imbagħad xiex.
Il-ħajja Susanna ma waqfitx ma sejba tat-tifel.
Skużani Don Grejbel, imma x-xita waqfet mhux biex inkeċċi jekk inti titmur. Ta' skolli rrid imur, jiena dal-waqt irrid nerġa' nqum. Skużawni li ħabbadkom daqshekk. Ta' xiex, daqs kemm għamilt magħna inti m'għamilniex aħna. Il-lejl it-tajjeb Dun Grejbil. Sakkar warajh.
Il-lejl it-tajjeb. Susanna, b'aħbar Arturo, qatt smajt?
Qatt ma fittix li nsir naf dwaru. Bejnietna spiċċat tkun rabta li seta' kien hemm xi darba. Ir-rabta ta' bejnietkom ma spiċċatx għal kollox. Imma issa mhux il-ħin li noqogħdu nitkellmu fuq dan is-suġġett f'maltemp bħal dan. Il-lejl it-tajjeb. Il-lejl it-tajjeb.
Dun Grejben. Għajli Susanna.
Xejn.
Grazzi ta' kollox.
Il-lejl it-tajjeb.
Fejn tridni nieħ dok l-ewwel? Nixtru t-tajra jew għand is-soru? L-ewwel ħuni biex tixtri li t-tajra u mbagħad ħuni għand is-soru u biż-żiemel ħuni. Kif trid int, Wistin? Kif trid int u kif tajt int? Is is-soru qatt ma tkun tridni nagħmel li rrid jiena, inti aħjar bis-soru. Se tkompli li l-istorja tat-tajra? Mela mhux se morru nixtru t-tajra? Ħejdi li wara nixtruha. Imma wara li nixtruha mhux se mmorru għand is-soru, iż-żiemel. Għidli l-istorja wara li mmorru għand is-soru. Imma l-istejjer mhux qabel ma norqdu ngħiduhom. Mela morru nixtru tajra, tgħidli l-istorja, norqdu u wara għada imorru għand is-soru biż-żiemel. Kollox sew Wistin, kif tajt int. Issa naqni waħda Wistin trid?

Ma, inti biss.
La nerġa' nibda naħdem. Għandek ħafna x'tagħmel qabel ma tibda taħdem. Morru issa. Imxi. Imxi morru.

Susanna. Ah, kollox sew patist, skużani ma kontx indunajt bik. Proset, ħejx daqxej ta' ġufnot ġibtinna raħal. Għandi pjaċir, Susanna. Mux jien biss għandi pjaċir, imma raħal kollu għandu pjaċir. Kulħadd feraħ, kulħadd kuntent għalik u għal ommok ukoll. Skużani, Patist, jekk dakinhar ġejt f'ħanutek u. Aħjar ġejt f'ħanuti milli mort f'xi ħanut ieħor. Kieku għal bżonn l-affarijiet ma kinux jiġru kif ġraw. Jien taf x'dejjem ngħid? Kull deni, ħudu b'ġid! Se mmorru biex tixtrili t-tajra? Iva sabiħ! Dan x'jismu dal-ġuvnott? Wistin, Wistin!
Bravo, ħej, Wistin! Allura, taf it-tajjara t-tajra? Bir-riħ ittir it-tajra mhux jiena ntajjarha.
Għandu raġun. Tweġiba f'waqtha. Morru, morru ħalli ma nżommkomx u għandi pjaċir, Susanna. Għidilha lil ommok ukoll. Saħħa!

Ġejja! Ġejja!
Susanna u qiegħda. Int minni?
Inti naħseb omma hux. Imma inti min inti?
Jimportak nidħlu nitkellmu ġewwa? Imma inti mhux lil Sużanna trid? La Sużanna mhux hawn, nitkellem miegħek. Dak li għandi xi ngħid lil Sużanna, jgħodd għalik ukoll. Imma inti min inti? Billi ngħidlek li jien Stiefnu, għalik ma jfisser xejn. Jiena missier it-tifel ta' Sużanna. Naf li Sużanna sabitu t-tifel. Issir Wisti? Naf li hekk jismu. Imma Sużanna issa? Naf, naf.
Sużanna hija miżżewġa ma' ħaddieħor, imma ħaddieħor mhuwiex Mister Wistin. Madonna tal-ħniena, x'jonqos jinqala' issa? Ħaddieħor m'għandu l-ebda dritt fuq ibni. Jiena l-missier. Barra minn hekk, sirt naf li Sużanna hija mifruda minn Massur Arturu. Mhux hekk jismu. Qed tara kif naf. Allura issa, daqshekk. Issa nistennew lil Susanna biex nitkellem magħha wkoll. Imma jiena kont ħierġa. Ara, diġà kont qed ninsa l-fardal. Kollox sew.
Fix-xħin nerġa' niġi. Fix-xħin?
Jien naf fix-xħin. Jiena ma naf fix-xħin ħa tiġi Susanna u lanqas jien. Tibżax.
Xħin jew ieħor insibha żgur. Saħħa signur.
Ara, minn hawnhekk ħan ixtrilek it-tajra. Iva, iva, rrida bil-karti ta' Aw, ċkejken, trid tixtri tajra? Ajja, itlu, itlu, sinjur, itlu ħad tixtrilu, itlu. Għaddu. Itlu, Idħlu ħa tixtru! Isma' dawn it-tajn għamilhom jien, ta! Tiħux ħsieb agħar għandi kbar, għandi żgħar, għandi kull kulur, issa tara kemm titla' fl-għoli it-tajra! Isma' oħt, it-tajra! Tista' ttajjarha int ukoll! Ah, u min iħobb itajjar it-tajra anki wkoll meta jikber ma tistax tgħid! Dan delizzju ħelu għal kulħadd, kbar u żgħar, Agħżlu, imma tmissu xejn! Il-karti ma jitqattgħux malajr bir-riħ, imma b'itba biss tas-swaba' ċkejken iva, m'hekk malajr jitqattgħu! Issa agħżlu, agħżlu liema waħda tridu! Agħżel waħda, Wistin, u tagħżilhiex kbira x'inkella tkun goffa għalik! Tibżax ma tkun tista' ttajjar int ukoll! Meta tikber tgħid differenti tkun trid ttajjar! U tinsiex, dik tal-karti malajr titqatta'! Ah, isma', oħt, mela ta' x'inża tkun? Tal-karti? Imma ħa ngħidlek, ta' din, karta prima, ara x'tajra qed noffrilek! Issa tara kemm ittir din fil-għoli! Ara ngħidlek taf, jiena qasba soda nuża wkoll taf fiha. Issa, issa ħalli tara kemm hi soda! Soda, soda.
U ara d-demb kemm fih figura u jekk itrid għandi demb tal-istrixxi u anki tal-ħoloq u la titmejjel 'l hemm u laqas titmejjel 'l hawn. U lit-tajra wkoll nistgħu nagħmlulha l-imsielet, inti taf x'inhuma l-imsielet ċkejken? L-imsielet huma karti ċkejknin li aħna inqattgħu u nwaħħluhom fuq il-qasba b'din il-kolla immelħa tad-dqiq, eh! U ħa ngħidlek, eh, jekk trid ukoll it-tajra tista' ġġellidha ma' tajra oħra, ma' somgħa dik tagħmel int, jien ma nidħolx fiha. Jien il-ġlied ma tantx inħobbu, jekk trid ara hemmhekk hemm dik it-tajra lesta bil-ħajt b'kollox, ara anzi tista' għandek ir-rukkel u tista' ddawru fuqha! Kuntent issa wisti! Jekk it-tajra ma tkunx tista' titlagħlek fil-għoli, ara minn fejn ikun ġej ir-riħ. Idħol kontra r-riħ! Iġri ġirja kontra r-riħ! Teħt kilha tnej, tijaskos kemm ikun hemm bżonn, u mbagħad lili kellimni tajra li sservik għal għomrok! Sakemm ma joħdilekx ir-riħ. Uhu, ir-riħ, ir-riħ mhux it-tajra biss iġorr imma anke lilna wkoll. Wara kollox, ismu miegħu u riħu! Issa għażilt waħda wistin.
Il-ħadra mhux għalik, ċkejken! Inti taf xi jfisser l-aħdar? Eh? L-aħdar ifisser tama, eh? Tgħallem xkejken tgħallem, it-tagħlim iservi. Ma dak ixtrili dak il-karettun biż-żiemel. U t-tajra ma tridhiex? It-tajra l-karettun u ż-żiemel. Kollox sew.
Issa nixtrihomlok. Ma ejja ħalli nbusek. Ejja qalbi.
Mwah, ajma. Ħa, żomm il-karettun. Karettun U t-tajra.
Kemm sabiħa t-tajra.
Grazzi. Grazzi lilek. Imxi wistri, imxi ħamorru. U kosta jar it-tajra ċkejker.
Skużani li ġejt għandek, ma jekk ma niġix għandek għand biddilni mmur. Għamilt sew li ġejt Katarina. X'se nagħmlu dun grejbi l-art? Tweġib eżatta m'għandi, kemm sa seħħ malaj ma nafx. Qudiem Alla Arturo għadu miżżewweġ lil Susanna, imma min-naħa l-oħra mhuwiex missier Wistin. Is-sintet tgħidli li Stiefnu jrid lil ibnu. Nifhem li għalhekk ġie biex jieħu l-ibnu. Imma Susanna mhijiex se tinfired minn binha u mill-banda l-oħra ma tistax tmur tgħix ma' Stiefnu kontra kull liġi. X'se jiġri minn dak it-tifel?
Stenni hawn, sinjur, il-barka spiċċat, dalwaqt jiġi. Grazzi.
Jiena nafek lilek? Lili ma tafnix, imma Dun Grejbel jafni ħafna. Nassumi li intom ħbieb. Ħbieb kbar ukoll. Din is-sagristija trid dawra tajba, ma tantx tinsab f'kundizzjoni sew. Anzi int għadek ma rajtx il-knisja f'liema miżerja tinsab dal-aħħar sitt snin, ma sar xejn fiha. Għall-inqas meta kien hawn Dun Grejber dejjem kien jirranġa. Imma mbagħad neħħewh minn hawn u ma setax ikompli hu ħsiebha, hux hekk? Insellimlek, Dun Grejber. Għandek bżonn xi ħaġa?
Jiena u int qatt ma ltqajna. Imma tnejn li aħna nagħmlu parti mill-istess storja.
Stefnu? Inti li li ma tlix li ntamħu jibbar. U ekku, sewa jgħat tajdu mrejbel.
Aħjar tmur tibdel ix-xema li hemm fuq l-art tal-maġġura x'kważi spiċċat. Iva, mela le, anzi, aħjar immun nixti l-imbita xoddu spiċċa. Indum ma niġi jien.
Kieku ma ġejtx int, kont se niġi nfittxek jien. Ħabat tajjeb mela li ġejt jien, għax frankajtlek triq. Rrid niġi ringrazzjak għax kieku ma kontx int min jaf bħalissa fejn insab jien, il-bot ħafna minn hawn. U jien ġejt nitolbok taħfir li żammejtek eżiljat dawn is-snin kollha. Domt maqtarda biex mordant l-isqof. Qatt mu tard biex nirranġaw l-iżbalji li nkunu wettaqna. U min ma jiżbaljax? Aħna lkoll umani. B'danakollu, rrid nirringrazzjak u ngħidlek li dak li għamilt miegħi int mhu se ninsih qatt. Kliemek qiegħed jagħmilli l-kuraġġ biex inkellmek, Dun Grejbil. Inti taf li Wistin huwa t-tifel tiegħi u ta' Sużanna. Daqs kemm tafu intkom, ma jaf ħadd, mhux hekk? Bħala bniedem, Temmen li jien, missieru, għandi niġi mġiegħel inżomm bogħod minn ibni? Barra li jiena bniedem, jiena saċerdot ukoll, u ma nistax nilbes libsa waqt li nneħħi l-oħra. Milli qiegħed nifhem, m'aħniex se naqblu, Dun Grejbiel. Naqblu fiex?
Taf x'qiegħed ngħidlek.
Ikun aħjar jekk tgħidli. Qiegħed tagħmlilli diffiċli. Qiegħed nipprova nifhem sewwa sew x'għandek f'moħħok. Li Susanna jiena u Wistin ningħaqdu familja waħda. Inti taf li Susanna miżżewġa lil ħaddieħor. Dun grejbin, dun grejbin, iriduk malajr, għax ferixta twila, ħassu ħażin fl-għalqa, u għandu jkun, miet. Fejn qiegħed?

Biex tkun lesta, la m'aħniex se nerġgħu noħorġu. Mur erfagħha wistien, ara tqattagħha. Le, ma. Għalhekk qed tagħmel l-injama wara l-bieb ma. Jien naf x'jista' jiġri, hemm minni ma nafdax. Kien jidher deċiż li jrid ikellmek fuq it-tifel.
Ġa għaddiet ġimgħa, u għadu ma derx l-hawnhekk. Tibżax jekk jiġi, inkellmu jien. Wara kollox, anke jekk qatt ma nteressah, Wistin xorta ibnu jibqa'. Susan, hawn ma.
Xejn xejn. Għidli xi trid, ma. U le xejn importanti. It-tifel Dodo li qiegħed jidra issa, ftit li xejn qiegħed isemmiha lis soru, jidher kuntent. Ma, mhux dan rrid tgħidli int. Mela xiex? Rrid twissini biex noqgħod il-bot minn Stefnu. U x'dak li tgħidli ma? Kieku kien għadu ħaj missierek. Kien jaħsibha bħalek. Tibżax ma. Mhux se jkollok inkwiet iżjed. Anke Karturo ma jridx jaf bija u nesinja kollox.
Min jaf forsi biż-żmien, meta jgħaddi żmien. Tibżax ma, tinkwetax. La għedtlek mhu se jkollok inkwiet, ma jkollokx inkwiet. Bħalissa moħħni wisq fit-tifel. Mhux aħjar tibda tsajjar. Wistin!
Mela bqajt tistennini?
Qed ninkwetak? Le, aktar qed ninkweta minħabba fik. Hemm inti tifhem li f'okkażjonijiet bħal daw wieħed irid isabbar ftit il-min jibqa' wara.
Ħabat tajjeb bidhom daqsxejn. Dur dawra mal-knisja u ma' dis-sagristija. Għandhom bżonn dawra tajjeb. Għandna bżonn ħafna tiswijiet hawnhekk imma flus fidejna biex nirranġaw ftit insib. Dan raħal fqir. Ara dum label. Jiena llum ninsab f'pożizzjoni li nista' ngħinek.
Aktar milli għintni s'issa, żgur li ma tistax tgħinni. L-istqarrija tiegħek quddiem l-Isqof swietli ħafna lili. U rrid niswilek aktar. Wara dak kollu li ġara bejni u bejn Sużanna fil-Wied, jiena ħrabt u nżilt lejn il-port. Bdejt nagħmel xi qadja lil dak u lill-ieħor biex inkun nista' niekol xi biċċa ħobż. Wara ftit, tgħallimt ukoll nuża l-moqdif. Xogħol iebes taqdef għal sidrek u timbotta biex twassal għaxar baħrin fuq l-art u lura. Iżda stingajt. Wara ftit, irnexxieli wkoll nixtri id-dgħajsa tiegħi.
Allura bdejt taqlagħha aħjar. Imma ma kontx kuntent. Ridt aktar. Warrabt il-ġara tal-baħrin fil-ġenb. U bdejt nagħmilha ta' bumbott. Bumbott?
Kont nimla d-dgħajsa tiegħi b'dak kollu li kien ikun meħtieġ għall-baħrin. Kont nittrakka ma' kull vapur li kien jidħol fil-port u nbigħ dak kollu li kien ikolli fuq id-dgħajsa. Xortija kienet kollha fuq dik id-dgħajsa. Qatt ma naqsitni. Kemm hi kbira ħniena t'Alla, hux? Imma ma kontx kuntent lanqas. Ridt insir gadraj. Naf, naf. Ma tafx xi tfisser il-kelma gadraj. Gadraj huwa dak in-negozjant li jkun kapaċi jġib il-provviżjon kollu li jkollu bżonn il-vapur. U anke hawn rnexxejt. Proset.
Nifraħlek. U taf għalfejn għamiltu dan kollu? Dan kollu għamiltu bil-ħsieb f'moħħi li nerġa' ningħaqad ma' Susanna u ma' ibni.
Susanna x'qaltlek? Meta kellimt lil Susanna, It-tifel kien għadu ma nstabx. Mela, kif taf li Susanna sa taċċetta dak li sa tipproponilha int? F'din il-biċċa xogħol għandi bżonn lilek Dun Grejbel. U jieħed bżonn l-ieħor. Stefnu, jiena nifhem il-qata tiegħek u nasal li nissimpatizza miegħek. Anzi, infaħru dan il-ġest tiegħek. Imma mhux meta Susanna miż-żewġa lil ħaddieħor. Dak iż-żwieġ ma jgħodx. Dak iż-żwieġ kien sar għall-bżonn. Meta Susanna ġiet imkeċċija minn dar missierha, hi riedet issib xi forma ta' ħarsien u hu ried isib 'il xi ħadd li jkollu min idur bih. Din hija l-verżjoni tiegħek, hux hekk? Li ma tistax tkun realistika aktar milli hi. Dun Grejbel, din il-Knisja qiegħda taqa' biċċiet. Jiena lest li ngħinek.
Stiefnu, Dak li qiegħed titlobni ma nistax niddeċidih jien. Jekk iż-żwieġ ta' Susanna u Arturu kienx validu jew le, dak hemm min jarah. Naf.
U jien lilek ma rridx ngħabbik b'responsabbiltà li mhijiex tiegħek. Int tista' tgħin ħafna. L-akbar għajnuna li nista' nagħti jien hija li nitlob il-Mulej ħalli inebbħna biex nagħmlu dak kollu li huwa sewwa. Fhimtek.
Imma għall-inqas wegħdni li jekk Susanna tiġi titlob parir, int tkun lest ittihulha dan il-parir. Fuq daqshekk, serraħ rasek. Jien ngħid biss dak li tgħallem il-Knisja. Iebes.
Iebes ħafna Andrew Grable. Madanakollu, xorta lest ngħinek għat-tiswijiet li jeħtieġ f'din il-Knisja.

Grazzi ta' dak kollu li għaddejtni minnu, anke jekk il-batijiet ma kinux żgħar. Imma jiena dejjem kelli f'moħħi li inti qiegħed miegħi l-ħin kollu u qiegħed tmexxini. U dak li ridt jien, Mulej, li inti tibqa' tmexxini. Issa jidher li se terġa' titfaċċa sħaba oħra sewda. Sħaba li tista' Ħarbatna lkoll. Inti tafu sew dan ir-raħal u lej. Taf ir-raħlin li jgħixu għaw. Taf kif jaħsbuha. Anke jekk forsi mhux dejjem fehmu int minn tassew int. Nitolbok mulej. Żomm il-paċi Fuq dan ir-raħas nitolbok bi għadd il-kwaj li jidher li reġa' riesa lejn ir-raħal tagħna. Nitolbok mulej. Nitolbok mulej.

Ir-raġel jidher li ta' tajjeb taf, anka minn il-bisu tiddula u kemm hu jaf.
Tajt x'ġie għamel għandu ngrejbel. Pappa tiegħek qatt ma għatlek xejn jilebit. Is-soltu kollox tkun taf. Qalu li mhux l-ewwel darba rawh iqufaw fir-raħal. Hemm ħatra.
Ara ma tgħidu l-ħadd għax mhux se ngħidilkom, taf, għax fuq kollox jiena ma nafx jekk hux minnu jew le. U mela tgħid xejn, Piet? Jekk m'intix fiżgur minn dak li se tgħid, tgħid xejn? Jien dak li qaltli Peppa se ngħid. U Peppa kif saret taf? Mhux mingħand xi ħadd ieħor, tgħid? U dan ix-xi ħadd sema' mingħand xi ħadd ieħor u nibqgħu sejrin hekk. Lista ta' għajdut li ma tispiċċa qatt. Kulħadd jgħid tiegħu, kulħadd ilgħab lagħab bla ma ħadd jaf xejn fiżgur. Issa daħħaltni fid-dubju, ħej, taf, allura aħjar ma ngħid xejn. U tagħmel sewwa, tgħid xejn. Isma' Patty Stħija, jekk ma tridx tisma' sod widnejk, għax aħna rridu nisimgħu. Għidt għidt twiet, x'qalet Peppa tiegħek? Qalet li mhux l-ewwel darba li rahu dieħel għand Katarina. Lil dak is-sinjur?
Dak kulma semgħet. Kieku kien hawn Ġanni kollox konna nkunu nafu. Jien insejtu wiċċu daqs kemm ilu ma jidher l-hawn. Sikwit jidher ħiereġ mir-raħal. Peppa qatt ma ratu ħiereġ barra r-raħal biet. La saqsejtuni se ngħidilkom. Iva, kemm-il darba ratu ħiereġ mir-hawn. Imma fejn imur ma tafx. Mhux aħjar nitkellmu fuq il-patata? Dis-sena l-ġlata ħaqritha waħda sew milli jidher. Il-ġlata biss? U r-riħ? Ir-riħ ħaraq kollox. Kelli medda krompja ħadra, iżżeblet kollha. Għall-annimali tajba, ma nistax naqla' Karlin minnha. Aħjar komplejna nitkellmu fuq dak is-sinjur li dar hawn fir-raħal, għax fakkartuni fil-ħerba li għandi fl-għelieqi tiegħi. U aħna mhux dejjem hekk sejrin, inbatu għalxejn. U l-aħħa waħħalt f'rasi li nitlaq minn hawn, nitlaq żgur. Ħa jiġu nieqsa x-xjuħ tiegħi, ħa taraw x'nagħmel. Ara, agħmel bel oħra bħat test u agħmel għal kulħadd. Jien daqshekk, l-aħwa, bonsoir lilkom. B'saħħa, Gar.
Bonsoir. U ġib erba' karawettiet bħat test. Frisk, illum ġibtu mill-forn.
Agħmel l-ebra oħra bħat test. X'ġara, Gar? Ġej. Rajtu. Ikolli ngħid li hu. Issa taraw kif hu u nagħmel imħatra li hawn ġej. Imma Benji, Insiblek daqsxejn bint tajba ħabib, imma tajba trid tkun. Ġanni mhux hawn, is-soltu hawn ikunu x'vera. Għadek ma ferrajtlix ħabib, daqsxejn bint tajba għandi bżonn. Ġi. Ixorbu miegħi ħbieb. Ħa naraw x'daqsxejn bint tagħna s-sinjur.

Jekk dawn ma jafux, inti taf żgur għax dejjem il-ħalu tkun. Ġanni ma joqgħodx jekk ma jieħux dik it-tazza jew tnejn bid qabel imur jorqod. Jistgħu jgħidulek hekk għadni kif ngħidilhom. Insejt kif inhu wiċċu. Bis-saħħa tagħna ħbieb. Imma fejn joqgħod, tafu żgur. U ejja, tgħidulix li ma tafux.
Int min int, sinjur? Lil Sużanna tafuha żgur. Kien hemm żmien meta Sużanna kienet fuq fom kulħadd.
Tidher tafa sewwa.
Sużanna kellha tifel. Illum għandu sitt snin. Jiena missier dak it-tifel.
Imma mhux għada. Mela morru wara għada. Lanqas wara għada. Mela meta?
Għajdilha li s-solo rrid noqgħod miegħek kull dejjem. Tassew Istin, trid toqgħod miegħi għal dejjem. U man-nanna wkoll, in-nanna toqgħod tilgħab miegħi wkoll.
Imma mbagħad is-soru xi tgħid? Dik tkun qed tistennik. Inti ma wettix li ħa tmur għandha terġa'? Int għidilha li rrid noqgħod miegħek. Tfal oħra hekk jagħmlu, jrid ixgħatt għalihom fl-abbatija u qabel ma jitilqu l-madre tgħidilhom, Issa din il-mama tagħkom u dan il-papa tagħkom. Papa jiġifieri raġel, jiġġieli kont narahom minn wara t-tieqa. U inti taf x'jiġifieri Mama Wistin? Għidli storja! Iviva Wistin! Ngħidlek storja! Għidli l-istorja tat-tajra! Imma dik mhux diġà għedtilek! Imma jien inħobbha l-istorja tat-tajra, erġa' għidhieli! Kollox sew, nerġa' ngħidhielek. It-tajra tkun magħmula minn ħafna biċċiet ta' karti żgħar.

Mela ħbieb, kull vapur li kien jidħol fil-port, jien dlom kont nitla' fuqu. Il-kaptani kollha ħbib tiegħi. U anki l-fizzjali ħbib tiegħi wkoll. Pietru, mhux Pietru, Batist, ġibidna biex kun inbid ieħor. Mela, xkont qiegħed ngħid? Li int ħabib tal-kaptana tal-vapuri. Ekku, ekku.
Ma mhux minn dejjem hekk kien ħabib. Kelli mbagħad ħafna biex nasal sem. Id-dajsa kellha tkun għalija. Dajsa li fil-port ma kienx hemm oħra bħalha. Ma kontx issibilha girfa jew li titlef il-kulur. Kull parti kellha sehem importanti għalija. Ir-rota, iċ-ċinta, il-bardnell, iz-zokk, il-battusa, il-bank, l-istannari, L-iskalmi ta' fuq il-lemin, l-iskalmi ta' fuq ix-xellug, il-majjieri, insomma, kull biċċa tkont inħares lejha u ssaħħarni. Qatt kontu tobsru li dgħajsa fiha dawk il-biċċiet kollha?
Jiena nżidt ħafna xatt kemm-il darba biex nixtri ż-żergħa tal-patata u d-dgħajjes kont narahom hemm Imma qatt ma kont nobtor li hemm dawk l-affarijiet kollha taf fiha. U int kif trid tkun taf Piet, jekk kull darba li tinżel ix-xatt ikun moħħok f'tal-gaxin?
Għax dan, f'żaqqu jkun moħħu.
Eh ħbieb, il-gaxin għandu l-importanza tiegħu fil-ħajja tal-port. U mhux il-ħaddiema biss jieklu tafux, anke t-tallaba li kienu qed jittalbu fit-toroq tal-belt. Kulħadd jiġri biex ikun minn tal-ewwel. Fil-ħdax ta' filgħodu ta' Rom niżlin qishom nemel minn kull triq li tagħti għall-port. Anke dawk li kienu ilhom nofs ta' nhar jittalbu fit-toroq tal-belt, u dawk li kienu qed itzappu mixjin fuq sieq waħda, jew dawk li l-vista ma tħallihomx jaraw tarf ta' bankina, meta jiġi tal-gaxin kollox jinsew. X'ħajja hux! Jee żgur ma noħlomiex ħajja bħal dik! U malli tal-Gaxen jinżel l-art, erħilhom iduru miegħu. Jitfgħulu xi żewġ soldi li jkunu ddubbaw sitt ħabbiet minn hawn u tliet ħabbiet minn hemm. Jieħdu dak li jkun ħaqqhom fuq biċċa karta strazza u erħilhom imorru lejn xi rokna. Joħorġu biċċa ħobż miċ-ċirniena li jkollhom fuq spallejhom. U għal dakinhar, il-Mulej ikun provdielhom bukkun U tgħidx kemm jgħidu għall-erwieħ. Jien minn dejjem għedtilkom, illi hemm isfel u attar fl-ieħor tad-dinja.
Temmnuni jekk ngħidilkom li r-riħa tal-gaxin għadni nxommha fi mnifsejja, u xi kultant nixtieqha wkoll. Ħajja sabiħa dik il-ħajja. Imma mhux meta tkun taf li hemm xi ħaġa aħjar. Għax meta ma tkunx taf li hemm xi ħaġa aħjar, dak li tkun fih fil-mument jibda jogħġbok. Imma meta tkun taf li hemm ħajja aħjar, terġa' tibda taħsibha. X'ma nitlaqx minn hawn. Illum qabel għada. Ma smajtux b'idnejkom stess jgħid li minn daqsxejn ta' balklor jiġbed għal sidru jbottal moqdif, kważi sar kaptan ta' vapur? U mur ara aħna l-bdiewa, x'tama għandna? Li f'inħarsu lejn il-ħamrija u nagħtu biż-żappun u bl-imgħasqa? Ħa ngħidlek u insaf li kieku għadni daqshekk, ili li parpart u tlaqt 'l hemm. Imma x'nagħmel biex juh? Min se jħu ħsiebhom? Għalissa jkolli nibqa' fejn jien. Imma xi darba. Int għax ma tkellimx lil dan is-sinjur forsi jieħdok taħdem il-port miegħu? U r-raba' x'nagħmel?
Inħallih jiżdinga jew?
Tafu kemm ħadt pjaċir nitkellem magħkom bih. U aħna miegħek.
Din mhux l-aħħar darba li rajtuni hawn. Hawn ħabib, żomm ta' kollox. Għandi din l-ittra. Nixtieq li wassal għal Ġanni.
Ħalliha f'idi. X'inna rah nagħtihielu. Dak tebgħa ta' ġabla joqgħod 'il bogħod minni. Nista' noħodilu jien. Insomma ħbieb, ħuduli ħsieb li tasallu. Jiena ħallejtkom. Il-lejl it-tajjeb. Il-lejl it-tajjeb, Sinjur. Naraw, Sinjur. Naraw.
Tajt x'fiha din l-ittra?
Din magħluqa. Naf x'negozju għandu ma' Ġanni. Din issa nieħu ħsibha jien.
Qed tara binti kif San Ġużepp jieħu ħsieb kollox. It-tifel waħdu qallek li ma jridx imur għand is-soru.
L-aktar li ħadd gost meta qali li jrid jaqbel miegħi għal dejjem. Anka miegħek qal ma li rid jibqa' għal dejjem. Man-nanna wkoll qalli, għax dik toqgħod tilgħab miegħi. Taf kemm iggustajtu dak il-ħin! Bil-mod il-mod kollox qed jiġi f'postu. Għad fadal ta' ma bsax, bil-mod, bil-mod.
La għandi t-tifel miegħi ma jonqosni xejn ma jien. X'se tgħidlu t-tifel meta jibda jifhem u jistaqsik fejnu u minu missieru?
Għadni ma ħsibx fuq hekk. Meta jasal il-waqt imbagħad nara. Ħaġa waħda ngħidlek binti, qabel kull deċiżjoni li tieħu ġib lil missierek quddiem għajnejk. Għalfejn, ma?
X'jista' jagħmel missieri mill-qabar? Ħafna.
Missierek kien jemmen fil-liġi u fl-unur. Taf xi rrid ngħidlek? Taf jew ma tafx?
Kif nista' ninsa ma? Tant aħjar.
Ilek ma tmur fuq il-qabar?
Ili ftit.
Għaliex ma tmurx u tuħu t-tifel miegħek?
Fejn ma? Fuq il-qabar ta' missieri? U għalfejn? It-tifel għadu żgħir wisq. Sejra norqod jien.

Susanna. Xi trid? Għalfejn ġiet warajja? Metlekx li li m'għandek xi tridni. Ejja ma, ejja tajjara ftit int. Itlaq lem.
Din ma tidiex? Dik x'inhi?
Ittra.
Mhix tara li ittra? Min għand min?
Min għandi mi żgur għax ma kontx taċċetta. Jew kont taċċetta.
Se tgħidli min għand min? Kieku aċċettajt il-proposta tiegħi. Se tgħidli mingħand min hi? Taf kemm għandi raba' tiegħi jiena. Kollox lil ibnek kont nikteb. Mur u ħallini.
Tgħidlix li ma tafux lil Stiefnu? Ejja, ma, ejja!
Lanqas grazzi.

Taf x'ta?
Ma nafx.
Issa l-għadd il-ġimgħa ma nistaqsiha. Le, le, le, le.
Tistaqsiha xejn. U mbagħad nistaqsiha jien ta?
U jemminhom ukoll.
U anka jien sirt inħobbhom. Kemm dawk li naf bl-amment, u anka dawk li Noħloq jien stess. X'għadd?
Tivvinta l-istejjer stess. Iva, Stiefnu. Nivvinthom jiena, minn moħħi. Għalkemm kultant naħseb li aktar nivvinthom minn qalbi. Allura,
ma tgħidlix xi waħda li.
Imxi ġewwa u istiena x'sar il-ħin.